ar y uh, pumed ar hugian o Ebrill ydy hi, bydd yn gwrthau i gyd yma. Yn gyntaf, gai um, atgoffa bob sy'n bresennol yn y cyfarfod yma bod y cyfarfod yn cael ei gynnal o bell ac yn cael ei ffrydio'n fyw ac y bydd modd edrych arno fo wedyn ar YouTube. Gofynnir i chi gyd os yn bosib rydych ffona symudol ar mute, os gwelwch yn dda, um, fel bod o ddim yn ymharu efo'r ansawdd sain. Gai hefyd gofyn wrthych chi um, rhaid eich hunan ar miws os nad ydych chi'n cyfrannu um, i'r drafodaeth, um, fel bod ni yn gallu eto uh, cadw ansawdd y sain ar recordiad yn, yn glir i bawb i wrando os gwelwch chi'n dda ac i godi'ch llaw um, Wel, gyda chi, gan bod ni'n griw bychan, gallwch chi godi'ch llaw rhithiol neu'ch llaw go iawn um, i gyfrannu i'r cyfarfod heddiw. Dwi am fynd o gwmpas yr swyddogion yn gynta, a dwi am ddechrau fo'r Prif Weithredwr, sef Dylan Williams. Uh, Bore da, Dylan. Bore da, Llinos. Bore da, pawb. Um, Gai groesawu Rhys Howard Hughes i'w gyfarfod pwyllgor gwaith cyntaf fel y dirprwy Brif Weithredwr. Rhywgylchiadau Rhys ac Rhys o Cynnas. Da, diolch o chi. Diolch, Gai. Uh, bore da i uh, swyddog monitro dros dro, Rhys Hughes arall, i gymhlethu pethau. Rhys yma? Ne, bore da, Rhys. Uh, mae Mark Jones, swyddog 151, swyddog prif, swyddog cyllid yr awdurdod i Mark, ddim yn efo ni eto, diolch am Bore da. Na fo, Robert, y cyfarwyddwr gwasanaethau cymdeithasol efo ni, bore da fo'n. Bore da bob. Mae Arwel Owen, y pennaeth oedolion yma hefyd, bore da. Arwel. Bore da bob. Mae Rhian Jones o Swydd y Polisi yma bore yma hefyd, bore da Rhian. Bore da. Dwi'n gweld Mr Robin Jones, y cyfreithiwr yma hefyd, bore da Robin. Bore da bawb. Dwi hefyd yn gweld yma mae um, Mr Ned Michael o Peraeth Gwasanaethau Tai newydd ymuno efo ni hefyd bore da Ned. Da. Ac hefyd yn bresennol mae um, Gethin Jones, Swydd y Gwasg y Cyngor. Bore da Geth. Bore da. A mae uh, Anne Holmes ac Meirwen Hughes yma yn cadw tren ar yr uh, ochr um, cadw cofnodion a gwneud yn siŵr bod y cyfarfod yn llifo yn esmwyth ag eirian wyn yma o'r tîm cyfieithu. Felly dyna'r swyddogion i gyd yn bresennol ac heb law am aelodau'r cyfrif gwaith mae'r cynghorydd Glyn Hens wedi ymuno efo ni hefyd. Felly bore da i'r cynghorydd Glyn Hens. Cyn mynd ymlaen, hwn ydy'r pwyllgor gwaith ola o'r tymor. Ga i felly ddeud gair o ddiolch i'r holl swyddogion am y bob dim yn ystod y bum mlynedd dwytha, ga i hefyd ymuno'n dda i'r holl gynghorwyr sydd yn sefyll eto neu sydd yn penderfynu yn peidio sefyll eto a dymuniadau gorau um, iddyn nhw i gyd. Um, ac yn amlwg yn diolch yn enfawr i'r ddau aelod sydd ar y pwyllgor gwaith sydd yn sefyll i lawr eleni, cynghorydd Bob Harry a Meirion Jones am eu cyfraniad yn ystod y pum mlynedd dwytha. Gyda hynna dwi yn mynd ymlaen i'r agenda. Ac yr eitem gyntaf ar yr agenda ydy datganiad o ddiddordeb. Oes gan unrhyw aelod neu swyddog datganiad o ddiddordeb mewn perthynas ag unrhyw eitem ar yr agenda bore yma? Nag oes. Dwi'n gweld bod y cynghorydd Dafydd Roberts yn ymuno fy ni rwan hefyd, felly ga i hefyd uh, croesawu'r cynghorydd Dafydd Roberts um, i fewn i'r cyfarfod hefyd. Awn ni ymlaen felly i'r ail eitem ar yr agenda, sef materion brys ar ddiswyd gan y Prif Weithredwr. Dylan, os unrhyw beth o fanna? Na, dim byd bore yma. Diolch. Dylan. Da ni'n mynd ymlaen rwan i'r trydydd eitem ar yr agenda, sef cyflwyno y cofnodion, sori, cyflwyno i gadarnhau cofnodion drafft y pwyllgor

Derbyn. Da ni wedyn yn symud ymlaen i eitem pedwar yr agenda, sef cyflwyno i'w mabwysiadu cyfnodion drafft y Panel Rhiantu Corfforaethol a cynalwyd ar y 15 o Fawrth 2022. Na i gynnig hein. Os na eilydd, os gwelwch yn dda. y Cynghorydd Ieuan Williams yn eilio, a'i o gwmpas y bleidlais, y Cynghorydd Meirion Jones. Uh, derbyn. Diolch. Y Cynghorydd Richard Dew. Derbyn. Y Cynghorydd Robin Williams. Derbyn. Diolch. Y Cynghorydd Carwyn Jones. Derbyn. Y Cynghorydd David Rhys Thomas. Derbyn. Diolch. Y Cynghorydd Alun Mymru. Derbyn. Diolch. Y Cynghorydd Bob Parry.

a rhif 16 i gyfarfod mis Hydref, adroddiad perfformiad blynyddol 2021-22, a dyna'r cwbl am heddiw. Diolch. Diolch Ian. Os yna unrhyw gwestiwn neu sylw efo'r newidiadau yna? Os ddim, felly na i gynnig bod ni'n cadarnhau y plaen raglen waith. Gai eilydd os gwelwch chi'n dda i hynny? Eilio. Diolch y cynghorydd Bob Parry'n eilio. Y cynghorydd Ieuan Williams?

Iawn, diolch yn fawr iawn, bore da bawb. Um, chydig eiriau. Um, rhaid i mi gyfadda, um, lle ti wedi trafod yr er cyfansoddiad, dim y peth mwyaf cyffroes da ni'n neud fel pwyllgor gwaith um, neu uh, yn y cyngor. Ond mae'r cyfansoddiad yn ddogfen cyfreithiol holl bwysig yn rhoi fframwaith i holl benderfyniadau y cyngor sir ac yn gosod allan sut ydy'n ni gweithredu. Yn pam? Wel, mae Deddf Llywodraeth Lleol yr Etholiad Cymru 2021 yn gosod allan rhai newidiadau billgorau y Cyngor Sir. Y ddau newid mwyaf ydy'r Cyngor Safonau a'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio. Hefyd, ar ôl uh, adolygiad ffiniau diweddar, bydd gennym ni um, pum peilod ychwanegol ar y cyngor sir nesaf. Felly, rhaid i'r cyfansoddiad adlywyrchu hyn. Um, mae adeg ar ôl yr etholiad, um, a dwi wedi gweld o brofiad, yn uh, adeg prysur iawn gyda'r uh, arweinyddion um, y pleidiau a uh, arweinyddion y grwpiau yn trefnu bwysau ar fod ar y pwyllgor gwaith ac ar yr holl bwyllgorau'r cyngor. Ac wedyn wrth gwrs bydd y swyddogion yn defnyddio fformiwla i weld bod yna gyd bwysau politicaidd. Felly, mae'n holl bwysig pan fydd y Weinyddiaeth newydd yn cymryd drosodd ar ôl yr etholiad, um, y bydd y cyfansoddiad yn hollol glir ac yn gywir. Diolch. Diolch yn fawr, diolch Dafydd am y cyflwyniad yna. Um, Rhys ta Robin, sori, dwi'n siŵr am bwryn. Robin, chi'n symud iawn? Diolch fawr. Ie, yeah. diolch fawr iawn. Um, bore da. Um, heb ailadrodd be mae'r cynghorydd Dafydd wedi dweud, lle um, mi ydych chi fel pwyllgor gwaith yn ymgynghori'r newidiadau'r cyfansoddiad, a felly dyna pam mae'r adroddiad yn dod i chi. Um, mae'r adroddiad yn rhannu ddau. Y cyntaf ydy i adlywyrchu'r cynnydd yn y nifer o aelodau etholedig ar ôl yr etholiadau, A mi 'dan ni yn amlwg eisiau rhoi cyfle i'r aelodau i gyd cymryd rhyw fath o ran yn y waith y cyngor, a felly 'dan ni'n cynnig cynyddu'r nifer o seddi ar bwyllgorau mewn cyfartaledd i'r cynnydd yn y nifer o aelodau etholedig. Felly, er enghraifft, mae'r Pwyllgor Cynllunio yn mynd o un o'r ddeg aelod allan o 30 fel mae o rwan i dri aelod ar ddeg allan o 35 ar ôl yr etholiadau. Yy, fel welwch chi, mae'r manylion i gyd yn y tabw. Mae 'na rhai pwyllgorau 'dan ni ddim yn cynnig newid am sawl rheswm. Yna maen nhw'n bwyllgorau statudol, maen nhw'n delio efo apeliadau statudol, neu mae aelodaeth nhw'n cael ei pennu gan statud, pa run bynnag, lle. Yr ail ran yr adroddiad ydy uh, wneud y newidiadau fel mae'r Cynghorydd David wedi dweud o dan yr deddf etholi, um, llywodraeth leol ag etholiadau llynedd i gylch gorchwyl pwyllgor safona, ac i gylch gorchwyl yr Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio, ac hefyd wrth gwrs mae aelodaeth y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yn newid, mae rhaid cael mwy o ledau lleyg arno fo ac mae fydd o'n rhaid iddo fo gael ei gadeirio gan aelod lleyg um, ar ôl mis Mai. A dyna ni, diolch yn fawr. Diolch Robin am esbonio mor eglur, diolch. Oes gen unrhyw aelod o bwyllgor gwaith um, unrhyw gwestiwn neu sylw ydych chi'n dymuno wneud ar ar y ffeithiau da chi wedi dderbyn? Nad oes dim cwestiwn na sylw. Dafydd, ga i ofyn da chi gyflwyno'r argymhelliad? Diolch. Iawn, pleser i mi wneud. Felly, na ddarllen allan bod y pwyllgor waith yn argymell i'r cyngor i fod yn mabwysiadu'r newidiadau i'r cyfansoddiad ac ymlinellir yn yr adroddiad hwn a bod y cyngor yn cytuno i wneud y newidiadau a argymellir. A wedyn, yr ail un di, bod y Cyngor yn cytuno i wneud yr newidiadau a argymhellir ar yr ac yn dypwyo pŵer y Swyddog Monitro wneud y newidiadau sy'n cael eu hargymell i'r Cyfansoddiad ynglŷn ac unrhyw newidiadau ategol neu ganlyniadol sy'n codi. Diolch. Diolch, Dafydd. Mae Dafydd wedi cynnig ar argymhellion Mister Eilydd, os gwelwch yn dda.